Ga o leba ka kelotlhoko dirang, di ka hitlhelela ditlhokego tsa rona. Those are the very same things that seem like they would satisfy our needs. Re be re iphitlhela re ema le kgatlhanong le go rata ga Modimo. Then we found ourselves standing against God's will. Ke gone ka mo ke reng motho a ba iphitlhela a eme ga gare ga Modimo le Satane. That's why I'm saying a human being found themselves standing rejecting what God said. a na le go obamela modimo Having to obey your God mme ebile a ganana le satane le ditsietso tsagwe and having to resist the devil and his temptations. jaanong mo malatsing a gompieno tsietso e oketsegile le go heta These days, Deception. Deception has increased. Re bona dikereke di tlhomiwa. We see churches standing up. Tse e leng gore go ya ka lehoko la Modimo di kgatlhanong le se Baebele e se buang. And looking at the word, it is they are against the word of God. Ka ntlha ya gore di tlotlomatsa go rata ga motho go na le go rata ga Modimo. Because they go towards God's will, the inclination of human beings instead of God's will. re be re iphitlhela re reetsa baruti ba rona We find ourselves listening to our pastor, re reetsa dikereke tsa rona listening to our churches, go heta ka ga re ka utlwa le go kola modimo ka teng other than listening to God's word. gone mo go ba gore ba mo sepitleng That puts us in a tight corner. kwa bohelong re mo letlhakoreng la gamang In the end, on whose side are we? re ntse re wetswe ke segajaja sa covid We were dealing with COVID, se e leng gore se ne sa tswala dikereke that closed our churches. batho re sa kgone go obama We were unable to worship batho re together. sa kgone go phuthega We were unable to gather. jaanong mo nakong ya gompieno e go bulegileng gore re ka kopana Now, during this time when the churches have been opened, bangwe ga ba kgona go boa others failed to come back ka ntlha ya gore because botshelo jwa rona bo eletsa tse di kgatlhanong le tse di se buiwang ke goko la modimo our lives seem to want what is against God's will. ga re sa tlhola re bona bakaulengwe mo dikerekeng We no longer see our brethren ka gore re tshela botshelo ka ga bo re kgotsogatsang ka teng because we live lives as the, it be ke go ye satisfies. sekai se le sengwe fela Let me give an example. ga boleo bo tsena mo sethong When sin comes to a human being, bo re apesa ka ditlhong It makes us ashamed ga boleo bo tsena mo sethong when we sin. bo re apesa ka poifo We start experiencing fear. re be re ipotsa gore batho ba tla re And then we start asking ourselves, what will people say? re be re ipotsa gore ke tla ema jang ga gare ga bone And then we start asking yourself, how am I going to stand in front of people? re be re iphitlhela gone mo gore tshabisa le go ka boela ga then we fail to come back. ke ka moo setlhogo sa rona mosong ono se reng That is why our topic this morning go is wa ga se gone phelelo falling is not the end. go wa ga se phelelo Falling is not the end. jalo ge ke rata gore mo mosong ono tsala ya me e rategang This morning, my friend, ke rata gore re lebelele botshelo ka ga re botshelang ka teng I want us to look at life the ka ga bo way re we live it, kgotsogatsang ka teng how it satisfies us. ga go tsamaelane le ka ga go ratang ga modimo Does not go with God's will. ga baebele e re kolobe e leswe a e se ka jewa When the Bible says Pig is dirty, it shouldn't be eaten. ka ntlha ya gore nna ke ka ga e leng gore botshelo bo intumedisa ka teng But because that's the way how life makes me happy, ga go molato ga nka e ja there's nothing wrong in eating ke it. ka ga e leng gore re tshela ka teng That is how we live. ga baebele e re re se ka ra utswa When the Bible says we shouldn't steal, ka ntlha ya gore ke ka ga nna ke bonang katlego ka teng Because that is how I, I strive. ga go molato It doesn't become ke wrong. ka ga botshelo jwa me bo itumelang ka teng That is how my life is satisfied. ka ga baebele e re se ka ra nna mo bonyatsing When the Bible says we should not fornicate, ga go molato It's not wrong ka ntlha ya gore nna ke ka ga go itumedisang botshelo jwa me ka teng because that's how it makes me happy. re be re he diipato re re mo seke a go mo nyala ko bohelong And then we give excuses and say, after all, I'm going to marry. ke him." mang o nna a rialo Who said that? ke thaelo Temptation. thaelo ga e setse e re wetse When we are tempted, Mo malatsing a gompieno botshelo bo itumedisa ha e reng re kopana go bo go gabolwa senotsididi. These days, Tota mpe ke re bojalwa hela ka tlhamallo. these days when people gather to be happy, they have to be drinking alcohol. Jaanong re itlhela e le gore mo bogompienong re ka tla kerekeng mo mosong. So we find ourselves to church in the morning.

go lebega is short.
ke ka ntlha ya gore re mo tshukatshukanong In the great controversy, ga jehova re dirang jaana when God says this is the way, do this, satane o na le ka ga pitikolang dilo ka ntlha ya gore ga re mo gaise ebile ga re mo hete ka botlhale because we are not not more intelligent than him. re be re iphitlhela re tsietsega We find ourselves deceived, re ipotsa gore a modimo o bua nnete kana satane o bua nnete asking ourselves, who is telling the truth? Is it God? phelelong re be re sa ele se se buiwang kana se batliwang ke modimo In the end, we, we, we, we go against God's re will. be re dira se se kgatlhang se itumedisa re bo rona Then we do what makes us happy. mo malatsing a gompieno lefatshe le tsamaya ka lebelo The world is driving at a very fast speed. jaaka ke ne ke bua re iphitlhela re sa tlhola yaanong re tlhomama mo go se tota-tota modimo a se batlang We are no longer standing firm in what God wants. re tshela go ya ka ga rona re itumelang ka teng We live according to how we feel happy. go tsogile modumo ka mo ntle mo There's a noise going on outside. kgosi ya mosadi e biditse pitso The, the, the, the, the, the king, a woman king has called jaanong re iphitlhela re le mo tsietsing and we are confused. two o'clock dinao di leba ko national stadium
He's going to the national stadium. ke a itse gore le mo I know that even among us, dipelo di itama mo kwatleng
The, the, the, the heart is beating very fast ka ntlha ya gore dinako e lebega e ka re e tla kgabaganya re ntse re le ha because it- time is running out and we, we, we- it seems like we- we still be here. re tshela botshelo go ya ka ga bo re itumedisang ka teng We live life the way we, it makes us happy. ke rata gore re ye go bala jaanong I want us to go to the word. a re ye ko lekwalong la diane

ke a bala gonne motho yo o siameng o ka wa ga supa mme a tsoge gape mme baikepi ba ribegediwa ke tshenyego
Proverbs 24 16. 24:16. 24 16 says, For a righteous man may fall seven times and rise again, but the wicked shall fall into calamity. go nna motho yo o siameng o ka wa ga supa mme a tsoge gape A righteous
This person may fall seven times. mme ba at rest, ikepi ego But the wicked fail by calamity. re iphitlhela re tshela mo seemong sone se We find ourselves living. se gangwe le gape re iphitlhelang re ole We find ourselves falling. re iphitlhela re tshela mo seemong sone se We find ourselves se living ka in nako tse this dingwe re state iphitlhelang re tsamaelana kana re raelwa motlhofo where we are easily deceived. baebele e re kaela gano gore The Bible tells us that go wa ga se ga baikepi falling is not for the wicked. le basiami ba wa Even the righteous fall. ga ba we gangwe hela le gone They don't fall once, wa wa ga supa
seven times. se se botlhokwa ke gore ga ba wa ba tsoga gape That means you fall, you rise again. a re ele sengwe tlhokoga Let us observe this. motho ya o ntseng hatshe ga a ka ke a wa A person who is sitting will not fall. motho ya o rapameng ga a ka ke a wa A person who is lying down will not fall. go wahela motho yo o emeng ka dinao Only a person who is standing will fall. go ema ga re lebile sekeresete re bua ka ga eng When we are talking about standing, a re boele ko pineng yone ele number 38 let us go back to the song number. three. tlhomamang lo emele tshiamo Stand up for the good. ga not re for the eme right. re emetse tshiamo When we are standing for the right, le ga go ka diragala rawa even if we fall, re na le go tsoga We will rise again. le ga go ka diragala ra kgopiwa Even if we may trip, ga re kitla re nna ga se re itlhoboga we will not sit and give up. jalo he motho yo o wang Therefore, a person who falls ke motho yo o ineetseng mo modimo mo is, is modimong a person who has given their life to ke God, motho yo o tshepileng mo modimong a person who trusts in ebile God a ikanya nonofo ya bomodimo
and trusting in the power of God. ke gone mo e reng ga wa That is why when they fall, a bo e a tsoge gape they rise again ka wa tlhomamisa because they know they are sure gore nonofo e a ikaegileng ka yone that the
The power they are leaning on ke nonofo ya modimo is the power of God, e go senang boitlhobogo mo go yone where you cannot give up. e go senang gore o ka palelelwa ruri mo go yone The, the power that cannot make you fail mme forever. baebele e bua gape le ka ba ba tshiamololo And the Bible talks about the wicked ba e reng ga wa ba wela tshenyegong to calamity.
ga re ba motho yo e leng gore ene o dumela hela se e leng gore o se bona ka nako eo When we talk about a person who believes in what they see at that time, o o itlhobogang ka bonako who easily give up, wa e leng gore ga diemo di mo wela who, when situations face them, ga a na tshologelo ya go ka tsoga they don't have any hope of standing. ke gore ke ba go teng ga o sule o sule
Eh, ga o le o They give le
They give up, they don't try.
Mme ba- gape A righteous itse gore go go raya gore mo nakong ya lengwe I don't know what this is to you. nna re o le mangwele a ba kgoboga We have fallen until our knees were. mme mo go tshwareng dintho tse go ntse bo le botlhoko wa gakologelwa gore go na le modimo And in your pain, you remember. Remember that there's God, ene yo o ka go neelang nonofo the one who can a e give. you nne strength.
thotloetso le mo go wena mosong ono Let it be an encouragement to us this gore morning ga o wa that when you fall, tsoga stand up. re lekile dilo re lekile botshelo go bala ra nna le bangwe ra nna le boitlhobogo We tried things, things failed. But we were almost giving up. gongwe sekainyana hela bangwe ba simolotse ba rekisa diswiti mo mebileng mo An example, some were selling sweets on the street. gompieno ke beng ba mabenkele a matona a re rekang mo go one Today they own big shops. jaaka mokeresete As a Christian, gakologela gore o mo ntweng ya tshukatshukano ga gare ga modimo le satane remember that you are in the great controversy between Satan ka and God. gale ga modimo a bua le wena Therefore, when God speaks to you, satane o na le se le ena a se buang the devil also has something ka to ntlha ya say gore o ganetsa se modimo a se buang because he is against what God is saying. ke gone mo e reng ga sengwe gongwe o nna le kakanyo ya go ka senya That is why when you think of stealing, e re letswalo le re garo And then you remember. o ba o leba kaha le kaha You look this way and that way. mose ga gona o mpona And you think no one is watching. gate ke dilo tsa gompieno hela This is just today. ga se wena o buang It's not you.
satane wa baaganetsa letlalo ledimo a neng a go tsibosa The devil is against your conscience. where o bo God o has iphitlhela o permitted dirile dilo tse e seng tsone And you- then you find yourself doing things that are not acceptable. jaanong mo botshelong jwa sekeresete In a Christian life, go na le diteko le dithaelo there are trials and temptations. re iphitlhela re lekwa re iphitlhela re raelwa We found ourselves being tried, tested, and tempted. gongwe ga nne re mo baebeleng banna ba batona ba ba kileng ba ra raelwa When we look in the Bible, men who were tempted, banna ba ba kileng ba lekwa men who were tried, re bona banna ba tshwana le bo abrahama we see a man like Abraham ntsha ngwana wa gago setlhabelo e ntse e le ene hela o mmoneng a le nosi ka bogodi
your child, the only child who was born in your old age. ha ne le nna le wena ne re ka reng What could we have said if, if it was you were ne re born? bona a ikokobetsa a ba na boikanyego mo se se lopiwang mo go ene ke modimo We see him humbling himself and then doing what God expected him. e le masego a a tswang mo modimong He was blessed from God. re be re bona dilo tse tsotlhe di tlhotlho ene And all these things disappeared. jaaka e kete ga go a lekana a kgobotlediwa ke dintho As if this wa- that was not enough, he was also attacked by boils. a bola a tshela He was rotting alive. e akanye hela sebodu mme o tshela Ke a- Think about it. ke a Rooting itse and gore mo releasing. botshelong jo re bo tshelang ga motho a ka kgabola hela a nkga legwaga hela I know that if somebody was to come here wi- with smelling armpits, e nna tlhakatlhakano mo tikologong there will be cha- chaos in that surrounding. ga gona yo o batlang go bapa le ene No one wants to sit next to them. jobe a ba bola a ntse a le mo botshelong Job was rotting in his life, a lekwa being tested, mme re bona a itshegetsa a ema go ya bohelong and he stood until the end. e re phelelo a ba re ke a itse morekolodi wa me o tshedile And he ends up saying, I know that my Redeemer lives. ke ka moo ke le kgothatsang mosong one jaaka ke ikgothatsa kere a re tshwareleleng bakao lengwe Let us hold on. botshelo jo ke ntwa
This life is war. re lwa kgatlhanong le diabolo le diteko le dithaelo tsa gagwe We are fighting against the devil and all the temptations and
jaanong ga re lebelela ba bangwe ba e leng gore ba kile ba raelwa when we look at others who were tempted, re bona adamo le efa Adam and Eve, genesise kgaolo ya boraro Genesis chapter 3, yaka nne ke bua kgantele ba beilwe mo tshimong ya edene e e nang le sengwe le sengwe go ja le go le go tlhanyaolola mmu there were their job was to eat and care for the garden. mme re bona ba tsiediwa hela ka ungwa la setlhare se le sengwe hela ka gore ga re ne re bua ka jalo re ka re ba ja one percent hela o ba tsenye mo tsietseng ninety nine percent le gore ba e ja hela ka tsosologo They were given the whole 99% and just one, one fruit becomes a problem. gakologelo Remember, ga re hete satane ka botlhale we are not in, more intelligent than the devil. ke ka moo go leng bonolo mo go ene go re tsietsa That is why it's easy for him to cheat us. jalo ge re tlhoka nonofo e e tswang ko modimong We need the power that comes from God. ene ye o rileng ga nkitla ke lo latlha ebile ga nkitla ke lo tlogela The one who said, I'll never leave you nor or save ke you. gone e ka reng ga re na le ene When we are with Him, re kgona go emelelana le botlhale le tsietso ya ga satane we can be able to stand against the devil's deceptions. ke hela ga re na le ene It is re ka kgonang go emela tshiamo that we will be able to stand for the right. ke gone ka moo ke reng a re tlhomame re emele tshiamo re ikaegile ka modimo That is why I'm saying, let us stand firm for righteousness as we lean on God. gakologela monna a tshwana le josefa Remember Joseph, a tlhasetswe ke mohumagano wa ga potifaro who was uh, assailed by Potiphar's wife.
ga ke itse gore ga ne e le nna le wena gompieno re ne re ka itshwara jang I don't know how you and me would have behaved. ba re kgaolwang pelo ke go bona se rope hela Who just get tempted by just seeing.
motho a ba mo goga a re lala le nna
And this person says, Come with me.
Mabaka re a aga mo malatsing a gompieno.
We give reasons t- Le to ga go ne say. go ka bo go diragetse gore e be nne e le motho yo o nang le mosadi mme e le wa nako ya gompieno,
If he was married and in this time, o ka ba a na ga lebaka gore a kgone gore a ye go ntsha mokgaphi ole. He would have given a reason to go and perform. Mme re bona Josefe a ganana le se a se hiwang. But Joseph was able to stand against the temptation. Utlwatlhe mahala hela, mahala hela nka. Mr. Mononi.
For free. Josefe a ba gana. Joseph refuses Ka ntlha ya gore wa itse because he knew mosadi ga se wa gagwe. The woman was not ebile his. o tla ba leo fela le mong wa gagwe He will be sinning against the ebile o tla ba master. leo fela le modimo But most of all, he will. he will be mme sinning. rona ka gore ga re a ikaega thata ka modimo But because we are not leaning ke ka on mo God, e reng ga thaelo e tla that is why when temptation comes, e be e re phaila motlhogonyana fela it will just easily sweep us. re tshela botshelo ka ga bo re kgotsogatsang ka teng Then we live the life the way we are, it satisfies. go na le ka ga e leng gore modimo o batla ka teng instead of the way God wants it to be like. a re gakologelwe peteri Let us remember Peter. re ya go bala lekwalo la ga luka kgaolo ya bo 22 Luke chapter 22, ditemana re tla tsaya di le pedi fela gore re se ka ra tla go le tlhodisa gano bakauleng ga ke re le berekela mo nakong kgosi ya mosadi wa bitsa luka 22 Luke 22, ra go bala tse tiwang
verse 31.
e balega jaana ya re simona simona bona satane o lopile gore lo monelwe gore a tle ya lo hehere jaaka mabele mme go rapeletse gore tumelo ya gago e se tlhaele mme le wena e re o sena go sokologa o tlo thatagatse bakaulengwe ba gago And the Lord said, Simon, Simon,

returned to, to me, strengthen your brethren also.
monna yo o siameng o wa ga supa mme a tsoge gape A righteous person falls seven times. re but bona monna yo o neng a tsamaya le jesu ka gale

bona gape tere Look here, Peter. satane o lopile gore a lo ne- lo mo- lo mo neelwe The devil has desired to be given you gore a tla a lo hegere jaaka mabele so that he sifts you as wheat. mme bona ke go rapeletse But look, I have prayed for you gore o se ka a reketla so that you may not shake. ga o sena go sokologa But when you have been returned to me, or when you have repented, thatagatsa bakaolengwe ba gago strengthen your brethren also.
ke gore ga ke itse gore a le e utlwa jaaka ke e utlwa I don't know if you are hearing it the way I'm hearing it.
re retafa satane o batla go go hehera jaaka mabele
Mr. Tafa, the devil wants to sieve you like wheat. mme ga o sena go sokologa When you have repented, thatagatsa bakaolengo ba gago strengthen your brethren. ka ga e leng gore re ntse ka teng gompieno The way we are today, ga nne nka le jwa ka tewa magokoa if I were to be told these e words, ka re a isa a ba a wele e be ke tswa ka kgoro before he finishes, I would have left through the re door. bua ka monna yo o neng a na le jeso ka dinako tsotlhe We are talking about a man who was with Jesus.
mme jesu all ga a the mo time.
leba o bona bokoa jwa tumelo ya gagwe But when Jesus looks at him, he sees the weakness of his faith. ka kwa ga bokoa o bona go tsoga ga gagwe But behind the weakness, he sees the rising. ke ka moo a mo rayang a re That is why he says, ga o sokologang teng When you have repented, thatagatsa bakaolengwe ba gago Strengthen your brethren. mongwe e ka ra e utlwa a tsaya gore go ne go le bonolo Somebody may listen and think it o was easy. bolelelwa gore satane ke o e tla o being told that the devil is after you. re go bua ka pounamela ka re ah in the name of jesus ga a kake
we would just say, in the name of Jesus, he, may, he will not. mme go bua ene jesu ka sebila re satane o lopile gore re le su- re mo sutele a bone gore o tswa jang ka lone But here, Jesus is talking. ke rata gore wa mongwe gompieno ke re I want to say to somebody today satane o ka tswana a letlelelwa go go sukura The devil may have been allowed to harass you. satana o ka tswa a na a letlelelwa gore a go a go tlhabise ditlhong le mo pele ga phuthego The devil may have been allowed to embarrass you in front of the church. mme jaaka jesu a na a bua le petire But The way Christ spoke to Peter, ha o thanyang teng when you rise up, re thatagatse strengthen your brethren gore re kgone go emelelana le diteko tse ga di ka tla ntlheng ya rona so that we may be able to stand against these temptations. when they ela tlhoko come. ntlha e leng hela
Observe this. ha satane a na a lopa jobe When the devil was asking for Job, modimo o ne a mo letlelela God allowed him. ga satana a ne a lopa petere When the devil was asking for Peter, modimo o ne a mo letlelela God allowed him. ntlha e tona e ke batlang re e bona ke ye What I want us to see ga is re santse re ikaegile re le gaufi le modimo when we are still close to God, satane ga a re re sepe The devil would not do anything. to ga a na us. thata bo mo moleng teng jwa modimo He does not have o any batla power.
phatlhanyana hela He just wants a small space ya tomogologano ga gare ga rona le modimo of disconnection with God. o batla gore modimo e ne ete wa thiboga go se go nene hela He wants it a situation where God seems to be far. ke gone a tla kopanang le rona teng That is when he will. ka gore ga kgalalelo ya modimo e o ka meng teng ga ana thata Because where God's glory is, he does not have. jaanong wena petere ga o sena go sokologa Now, Peter, after you repent, thatagatsa strengthen your brethren. Re otlhe re wela mo dithaelong mo botshelong jo re bo tshelang. We all meet temptations in the life. Se that se we live. botlhokwa ke gore re lebagana jang le tsone.
What is important is how we face them. Kgakololo e tona e be nna gore ha re wa a re tsoge re tsogela mo modimong. Now, the advice is as we fall, let us rise in Gongwe o God. ka tswa jaaka nna ole gompieno. You may have fallen today, mme ke rata go go raya kere modimo ga isa a hetse ka wena but I want to say to you, God is not done with you. ga a isa a go tlhoboge He has not given up on you. ke gone ka moo nna le wena re nang le gore re tsoge mme re tsogela mo modimong That is why when we fall, we rise in God. a re lebelele mathaio 24 verse 13 Matthew 24, verse
13. 13 re tsamaela ko bokhutlong
Verse 13. But he who endures to the end shall be saved. mme yo o itshokang o itshok- yo o itshokelang boi- bokhutlong yo o tla bolokwa. Jaaka ke bua re tshela re le mo botshelong jo e leng ntwa. We live in a battlefield. Mo ntweng go nna le dipadi.
In the battlefield, Mo there ntweng go are nna le injuries.
dintho. There are injuries. Go na le go tshoga le go boiha. There's fear, there's trembling. mme baebele gano e a re gwetlha gore But the Bible here is admonishing ga us, re itshoka go ya bokhutlong when we endure, re tla bolokwa we will be saved. poloko ga e tle mo tlhogonyana hela Salvation does not come ka easy ntlha ya gore boammaaruri bo go gogela mo modimong because truth brings you to God. satane le ene wa go goga o go gogela ko letlhakoreng la gagwe The devil pulls you the other way. ke ka moo re iphitlhelang re le mo ntweng e thata jalo That is why we are in these fears. re be re iphitlhele nako tse dingwe e le gore ga re dira tshiamo And we find ourselves sometimes when we are trying to do good, e ka re re kgotlhile diletseng re tsobirile satane mo leitlhong we have poked the devil.
O tla go tlisetsa dikutlwelo- dikutlobotlhoko tse tsotlhe batho ba swa. He will bring all the pain that you O can. tla imagine. lwala. You will get sick. O tlhoka kagiso botshelo jwa gago bo tlhakatlhakana. You have no peace. Your life will be in chaos Hela ka ntlha ya gore o ikamantse le tshiamo, o ikamantse le Modimo. because you, now you have shown your allegiance to O tla God. go gotlha ka ditsela tse tsotlhe. He will harass you in all the ways. maikaelelo a matona ke gore a go lomologanye le modimo
The thing is, he should he, he, he wants to take you away from God. o batla gore o we mme o se ka bo a tsoga He wants you to fall and never rise. ka bokhutshwane o re leretse boitlhobogo He wants you to give up. mme lefoko la modimo le mo mosong ono le ntse la la re rotloetsa But the word of God encourages us today. gore ha re kgona go itshoka When we endure, when we hold mo on gare ga dipitlagano tse re itshoka go ya bokhutlong
in these tribulations, we endure until the end. re tla bolokwa We will be saved. a re ko go ba galatia 6 verse 9 Galatians 6, verse 9. Galatia ba Korintha.

verse 9 ya re mme a re selapeng mo go direng molemo gonne re tla roba mo motlheng o e leng wona ga re sa ngodiege
Therefore, let us not get tired of doing good. Let us not slack.

re be re bona baebele e tswelela ka gore kgothatsa The Go ka- Bible go ka continues tswa go to lebega go encourage se us. bonolo It may not be easy. mme fela se se botlhokwa ke gore a re sa itlhobogeng kana ra la re tlhokomologa go dira molemo Let us not give up.
re sa lape go tswelela re dira molemo tired of doing good.
le ga go ka tswa go lebega e ka re go dira molemo go re bakela dipetso go tswa mo go yo o bosula Even if it seems like doing good causes us to be beaten by the enemy, a re se lapeng let us not get tired. a re tswelele re dire molemo Let us continue to do ka gore ka good, nako e e leng yone re tla amogela tuelo ya rona because in due time we will receive our reward.
jesu o etla gape bakao lengwe Jesus is coming again, brethren. se se botlhokwa ke gore nna le wena re baakanye matshelo a rona go tsamaela le go tsamaelana le jwa gagwe What is important is that we may align ourselves to Him. ga re bona mo go tshenolo kgaolo ya bo 21 temana ya bo 27 ya re Revelations 21 27, the verse says, jaanang kola ga go sepe se se semphepa se se tla tsenang mo legodimong There's nothing that has been defiled that will enter heaven. Seno e nna kgwetlho mo go nna le wena. That is an admonition for you and Ba me. re eletsang go tsena mo legodimong. Who wants to go to heaven? Seno e nna kgwetlho mo go nna le wena. That becomes a charge for Se re eletsang go tshela tsh- ka tshiamo. those who want to live in righteousness. Ka gore re lemoge gore se- mo legodimong ga go tsene sepe se se seng phepa.
knowing that in heaven there's nothing defiled that goes. ke nako there. ya gore re kanoke matshelo a rona re itshekatsheke It is time for us to look at our lives and introspect. gore ga jesu nna a ka tla gompieno kana ka moso a re tla kgona go tsena mo legodimong to see if Jesus was to come tomorrow, will we be able to go to heaven? ga gona sepe sa dithoto tsa rona se se tsenang mo legodimong There's nothing of our goods that go to heaven. Re a huhula mo lehatsheng le, mme ga gona sepe se re tsamayang ka sone. We sweat in this world, but there's nothing we are carrying. Ga nne e le gore gongwe dilo di a tsena mo legodimong, If goods were going to heaven, gongwe ne go tla nna le tlhakatlhakano e re e bonang e le teng mo lehatsheng. there was going to be the confusion that we are seeing here on earth. Lona ba le ilang ba bangwe, Those who hate others, lona ba le tshwereng ba bangwe ka dipelo, those who hate others who are angry. at us. gakologelwa mo legodimong ga re tsene ka merwalo Remember, there are no baggages that are going to heaven. rona ba re na le go ikgatlha tse dilo tse di maswe utlwa motho a re ga nkgomogela a re one ke a re two
Those of us who are always boasting about being angry, when he touches me, they would know me. dipopego tseo ga di tsene mo legodimong Those characters are not going to heaven. lona ba le ikgatlhang le bokiwa ke batho ba le bitsa bogalipirimi
Those of you who are called by names, maina ao le dipopego tseo ga di tsene mo legodimong those names and characters are not going to. a re ikanoke mokaolengwe Let us introspect. ga go sepe se se semphepa There's nothing that is se se defiled tla tsenang mo legodimong that is going to heaven. kwa legodimong go thitibalo o- at the heaven where we are going, there's serenity and peace. jalo he ga re batle tlha le o tlwaetse go tabola batho dinao
If you are used to doing things on the ga ona go tsena mo legodimong ka go tabola dinao you will not go to heaven with ga those ke itse gore wa go di characters.
tabola jang ka gore mebile ga te ke ya go uta I ga don't know gona how- mmu ka kwa a e re ga re dira dilo tse
re itse gore merwalo ga e tsene mo legodimong
borra ga re na le le sokolla eo keletso ga e tsene mo legodimong
when we are experiencing e se re gongwe ra itlhela re phora-phora baengele mo legodimong When we are lasting, that will not enter heaven. ba re le maaka ga a tsene mo legodimong Those of us who are liars, e se re gongwe ra go baka tlhakatlhakano mo legodimong we may cause confusion. ke gone ka mo baebeleng ga go sepe se se seng phepa That's why the Bible says se that se tla tsenang mo legodimong there's nothing that is ba ba defined.
dinalanyana ga re tsene mo legodimong Those who are used to stealing, ba gore senyetsa le manolla digouta mo mebileng you want to remove those that gold. modimo a re utlwele botlhoko a re segogatse May the Lord bless us. ka and gonne have nako mercy e on us. etla Because the, the morago ga re sena go sukurwa ke satane After the devil has saved us, morago ga re sena go boga mo lehatsheng le after we have suffered on this earth, morago ga re sena go rwala dipadi mo mebeleng ya rona after we have carried scars on our re body, rwale dipadi mo maikutlong a rona scars on our emotions, re rwale dipelo botlhoko
That's our painting. baebele ya re ga re itshoka The Bible says when we go endure ya go tsena ko bokhutlong until the end, letsatsi lengwe potso e tla botsa
one day we will ask, ga re setse re ema ga pele ga setilo sa ga kwana when we stand by the throne of the Lamb, potso e tla botsa gore ba ke bomang the question will ask, who are these?
karabo e be nna khutshwane gore ke ba ba tswang mo pitlaganong e kgolo ba tlhatswitse dikobo tsa bone mo mading ba di sweugaditsa mo mading a kwana And the answer will go like, these are they that are coming out of tribulations. They have washed their robes in the blood of the Lamb. jalo he tsala ya me e rategang
My friend, A re tswelele ka go itshoka. Let us continue to hold on and endure. Nako e e tla, There comes a e time potso e e tla botsang. where these questions shall be Go asked. tla nna molemo jang
How happy it will be gore le rona re itshele re kaiwa jaaka bao ba ba tlhatswitseng dikobo tsa bone mo mading a to kwana. be found among those who have washed their robes in the blood of. Ga o e bala o ipalela gone go go tswa ga go 13 go ya mako go 17. o a go e ja monate ya go gokela gore selelo le bohutsana jo dipitso tsa tsa ga satane di tla bo di setse re tla be re sa tlhoke lesedi la letsatsi ka gonne kwana e tla e beele lesedi mo go rona As we read on, it, it, it tells us that crying and mourning will go away, death will go away. We will no longer suffer. all the pain will be gone. lefoko la me la bogelo ke go raya kere My final word to you, I'm saying, o ka tswa o wele gompieno you may have fallen today, mme modimo ga ise a go kgaphele ntle but God has not given up on you. go wa ga se phelelo ya botshelo Falling is not the end of life. ema o itlhotlhore o emele tshiamo

bathapile mo mading.
Rapele, rara wa rona yo o boitshepo, ra go leboga gape mo mos- A gompieno o buile le rona ka lehoko la gago, mme re lopa gore le re atametse gaufi le wena le jaaka re tabo re tswa tswa le rona Morena, bolewang jwa gago bo nne le rona. Mme o re buse gape ka nako e laotsweng ko wena go tla go kopana gape, e ke thapelo ya rona ka leina la ga Jesu, amen.